Khua a tun hman naupan te atanga lo inkawm tawh ho thian ho pali an an picnic ka dawn a advance Christmas te hmang nghal turin helai hmunah hian chuan an ni hi Pathian zarah hei naupan te atangin tun thlengin kum upa tawh lampang an ni a aw pakhatin a boral san tawh a an thian ho inkawm zingah chu chu an hming hi ka rawn sawi anga. He lam sir bera mi hi Pi Lalhmun Liani a ni a, a dawt chiah hi Pi Lalthleng Liani a ni a, a dawt leh a mi hi Pi Tlangthan Mawi a ni a, chuan he lam sir bera mi hi Pi Darhlun Chungi an ni a, an ni hi vawiin tun tunah hianin kum kum sawm ruk chuang mah tawhte an ni a, a then a then la tling lo deuhte pawh an ni ang. Ah tunah hian eng eng pawh ni se umm aw ah sawmsari an hnaih tawh a nih chuan tling tawh a nih chu then chuan tunah an lo lam phawt ang eng pawh ni rawh se umm heta hi kan hla peitu leh kan fatu pi Zoramthangi a awm a umm

Pawle tunah hian thil an ei dawn a, Chaw chu nakinah an ei dawn a, tunah chuan Chaw neih hmain thil dang an lo ei phawt dawn a ni. Chaw tunah hian a inchi lam te, Sprite te an ei phawt dawn a, chumi chung chuan zawhna tawi te ka han zawt kual vel lawk ang e. Vawiin nuiah hian a nuam ta inti em? Nuam ti lutuk kan lung a leng bawk si. Kan lawm lutuk vawiin ni Pathianin hmang theih min siam hi kan lawm em em a ni. Awle. I inthian thenkhat te hei mual liam tawh ten awm em? Inkawm thin. Awm e. Tunge chute chu an hming te? Zam vel hi Kan pian nu zan vel hi a boral tawh a, kan ngai lutuk a. Kan hre reng mai vawiin ni pawh hian kan mittui te pawh a tla. Heta hi an thu a Pi Tlang Thanmawi hi kan zawt hmasa ber ang a, hmanlai huna Zanin ram riahna velah nge hlauh zawng tawn tawh ta i nei em? Nei e a. Chu chu han sawi thin teh. Ring tlem ring hret kan i sawi teh hi. Bazar kawng kual neih kumin hei thleng te nen hian kan riak a, a vau hi chheh ruap leh rawn re ruap ruap mai a. Thleng i hian kan hlau lo, del i suah neitu kan nih hi a ti a ti chuan a rawn re ruap ruap kha tui chawi te kan ngai se maw? Tichuan hlau deuh rauh chung khan tuizia kan zuk chawi a, mahse tichuan a reh leh mai a, kan haw a, tichuan a tukah chuan thlama chaw hi rawng hi kan bawl a, chhin khup rit chu i hian tiang ka thuk a, kan chhuan kha kan han chhin kha a rawn tla tawp mai a, mak hi kan ti lutuk a, tiang kan bawk a, tlai tlan lamah hian kan hawi thla kha Thangchep chawng hminga ka hmu kha tian a ngul a rawn tliak leh hmawk a, chuti vel chu ni. Chuan lai hun chuan chu a hlauhawm hle mai. Hlauhawm ve e. E, kan bazar kal haw in maw? Dose dah kan kal a zan ah hian kan haw a. Eng kan nei si lo va thleng i nen hian tihian hei hetia lei tum rik ang dup dup pawh hian maw suma thil den ang hian a ri dup dup mai a eng kan nei bawk si lo kan hlau khawp thawm dim lutuk hian kan kal a he tah chawng hming an min lo hmuak ta Tichuan kan kal la e, khang pawh kha eng nge niang aw ka ti, Saki nge eng nge ni aw ka ti a maw, a hlauhawm ve lutuk a. A ni, a ni ang, Sak, Sak, Sapui a ni ang, Sapui. Ni e, Sapui te pawh a nih, ka ring chung chu a ni deuh mai a. Ni e, a hun lai chuanin a hlauh thaw, a hlauhawm ve duh khawp a. Chuan a sirah hian Pi Lalthleng lian hi a awm a, ani hi eng nge sawi duh a nei a, a hlauh zawng deuh te maw, a eng nge a thil tawn tawh kha han sawi ve se. Tawn tawh chu kan ngah mai. Tlang nen hian kan ram kal a, kawnga kan kal lai chuan mau kha ri ur ur mai a, ram huai lo vat a nih dan hi kan che tlu awm si lo a, tin a ram kan riak a, ram riak mi kan nia, sahualnah te kan kal a ti khan kan pahnih te hian mau kan zum a, thlam kan do kang a, Kan chang vel a tiang vel chu ni tin chak ai kan chhit a Lactogen bur khat vai hlo le leh kha kan pai a Siami nen tlangi nen phur dung sei Siami tichuan a mei kan chhem thei silo kan mei zuk tur zawng zawng te chu kan rawh zo vek a engmah chu kan man lem thei silo tiang vel chuan a. Kan che tla nasa mai. A lung len thlak duh khawp ang. A lung len thlak khawp mai tunah a engmah kan ti thei tawh lo, kan tar ve tawh a. A nih leh hetah hian Pi Darhlun chhung i thu bawk a, a ni hian in eng nge a tawn tawh hlauhawm a hlauh zawng deuh te han sawi ve se. Ka hlauh, kan hlauh ang reng deuh mai pakhat kan tawh chu. Nghaki nen thleng ah Thangchhuaki nen kan pathum in buh la in kan ram kan riak a. Tichuan in zan ah chuan tlai ah hian chak ai chhit a ngan tia tui awm mang lo ah hian an ti tal a kan chhit a. Ka thin hi rim lut tuk a helai ah hian chak ai pakhat mah awm lo ang i haw ang ka ti kan haw. Zanah chuanin le Uiteme khulai kan neih kum khuni a ep sawtah Tuikhur lui kam mau hi zanah chuan a puak zawt zawt reng a, kan hlau khawp mai a, mahse chaw te chu kan han ei a kan mu dawn a, Chhin khat pawh kan chhing ngam lo, kan tlai lo, tumah kan muhil ngam lo. Chu chu ka thil hlauh pakhat chu nia, chu lo chu hlauh thawn em em ang chu ka nei lo. Ka thil hlauh pakhat chu ka naupan hna ka thawh tirh kum hian ka u Biaktluanga nen hian buh la ka tul siah. Inrin ni hian min riah luh pui tlat mai mi ram riak an haw a kei hi kan riak luh a ka hlau em em mai a zan ah chuan ruah hi lo sur leh nghal ruah sur khan thlam tlai tlan kha a far ri ker ker a e mi pawh khi lah hian ram riak an awm a nih dawn thin ri reng mai ka ti. Ka thla muang deuh hlek a mahse ruah sur chhung zawng khan a ri reng mai se. Ram riak thawm chu ni lo, ka tel zan khuain ka muhil ngam lo chu pawh chuan a ti mak hi ka ti. Mi an haw a, mi haw.

Ram riah na em em ah chuan chutiang anga hlauhawm em em te chu ka tawn pawh chu ka hre lem lo a, kan chul kal in tlangi te pu nau hian ni bawk a, chu chu lui thuam ram neih kum hian in Dino nu in awh hlum kum a niin ka hria a, chumi chuan a ni leng zau mai hian mau hi a puak a, a mak bawk a engmah thil tlu leh khatiang kha awm si lo tichuan mau a puak ni leng thak a chumi ni chuan chu chu a nuam lo ang reng kha kan ti khawp mai a kan haw tak hnu khan em mi dinawnu inawk hlum an tia an sawi kha kan hria a, a Dinonu in awk hlum thlarau ti pu a ni ang nge kan ti mai. Chu chu ni deuh mai a, hlauh em em chu ka tawng lem lo a, vawikhat terawh chu tlangi te nen bawk hian khawmi zotui bul vel khu an huan ram a nia, chumi a kan thing phurh chuan in erawh chu hlauh awm deuh mai hi, Ka tawng a, ka tawng ti ila an ni tlang i te unau pawn awm tho a, thil hram dan kha ka zir a. Zan zan a mi. Ni lo chhun a, ngai hian zir tawh suh min ti a, a ho e mai ka ti a, ka zir leh a ti chuan kan bul set hi rawn thleng tawh a, chu chuan kan tlan chhe vak mai a, kan em te pawh Kan la ngam lo va, Pu Lian Zoa hi kan pun a, chu mite ho nen chuan kan en te chu kan zuk la ta, mahse engmah chu chuan thil hnu hma leh khatiang ang hlauhawm Hnu hma awm pawh kha kan hmu miah a lo a, thil hrama pawh chu awm pawh chu lo awm tawh lo va, chung chu ni deuh mai a lo. A thawm a hram ria chu a thum nge a sin lampang nge? A sin em em pawh ni chuang lo, thum vak pawh a ni chuang lo, hei sava hram pangai ang deuh hian i. Kei te a nih hmel khawp mai a hrai dan hmang chuan. Chung te pawh chu nge ni ngai chuanin tichuan zir tawh suh min tia kei a lah khan a ho kha ka ti engah mah ka ngai lo a thil hram zir hi a lo that loh zia chuta tang chuan ka hre chhuak. Tla chauh ila awm keiah pawh chuan chu chu ni deuh mai a. A lawm awm e. Aw le Vawihnia an chawhmeh tur thla ka rawn la kual vel anga hei hi vawk sa i hian an chhum a, a tui hmel khawp mai. Hei hi bai a nia.

Aw le tunah chuan thla lakna hun an lo hmang leh lawk ang a, thla ka lo laksak leh lawk ang.

chuan vawin India hianin thian ho picnic thla ka laksak thei hi ka lawm hle a lawmthu an chungah pawhin ka sawi duh a chu chu an ni pawn min lo hriatsak min lo hriat thiam ngei ka hrih.